السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سونا سائیں اج تیری خدمت وچ شاکر شجاع آبادی صاحب دا کلام گھن کے حاضر تھے ہیں سن سو توجہ خاص دے نال دوستیں نال شیئر کرے سو شروع کریں دے سین شاکر صاحب دا کلام سیونی فرمیندن کیا حال سناواں زندگی دا ات جیندیں مار غریبی کیا حال سناواں زندگی دا ات جیندیں مار غریبی گمنام قبر وچ دفن کیتا میݙا ہر کردار غریبی اے۔ سکے پتراں وانگوں سکھ لڑھ ڳن تھئی اینجھی تار غریبی اے۔ تھیا لکھ دا فیدا ہک شاکر ݙتے سڄݨ نتار غریبی اے۔ بہوں شکریہ سئیں۔

ہک چال کنوں ٻئی چال نہ کر۔ کیتا کئیں برباد ہے شاکر کوں۔ ہتھوں الٹا یار سوال نہ کر۔ میݙی ہر حسرت دا قاتل ہیں۔ تیݙی مرضی جرم اقبال نہ کر۔ شاکر صاحب دا سئیں اڳلا ݙوہڑا تہاݙی خدمت وچ پیش کریندے ہیں۔ سئیں ہوݨی فرمیندن۔ ایویں جھٹ کھن یار منیجے ہا اوندا لکھ احسان منیندے ایویں جھٹ کھن یار منیجے ہا اوندا لکھ احسان منیندے یہ کپڑے لیر کتیر لہا نویں جوڑے پاٹھم کیندے اوندے ہتھ وچ ساݙا ہتھ ہوندا۔ رل پیار دی راند رسیندے چلو پچھلے پہرے وچ شاکر کوئی ہک تاں عید کریندے۔ چلو پچھلے پہرے وچ شاکر کوئی ہک تاں عید کریندے۔ شاکر صاحب دا سائیں اگلا ڈوڑا سائیں ہونی فرمیندن جڑا فجری توں لا دی گھر تائیں اندی تانگ تنگھیندا رہ گئے جڑا فجری توں لا دی گھر تائیں اندی تانگ تنگھیندا رہ گئے کوئی جھٹ کھن تھئے انا للہ اوندی زندگی دا ڈینہہ لہہ گئے او قاصد نال تیار وی تھئے اے سوچ کے ولدا بہہ گئے بھلا مر تاں ایہو شاکر گئے کیڑھا کوٹ دا کنگرا ڈھہ گئے۔ بھلا مر تاں ایہو شاکر ڳئے کیڑھا کوٹ دا کنگرا ڈھہ ڳئے۔ شاکر صاحب دا اگلا ݙوہڑا سئیں تہاݙی خدمت اچ پیش ہے۔ سئیں ہوݨی فرمیندن۔ اڄاں کے تئیں چن منصوبہ ہئی میݙا کے تئیں حال تباہ کرݨ آئی۔ اجاں کے تئیں چن منصوبہ ہئی میڈا کے تئیں حال تباہ کرنڑائی میڈی کرماں ماری جندڑی تے اجاں چوکھا ظلم جفا کرنڑائی ذمہ لگا ہویا غیراں دا اجاں کیڑھا فرض ادا کرنڑائی کوئی ککھ نی رہ گیا شاکر دا بے درد بیا ڈس کیا کرنے کوئی ککھ نی رہ گیا شاکر دا بے درد بیا ڈس کیا کرنے سونا سائیں تلے کمنٹس اچ اپنی رائے دا اظہار کرے سو اور ڈسے سو کہ انہیں ڈوڑیاں وچوں سب کولو زیادہ شاکر صاحب دا کیڑھا ڈوڑا تاکو چنگا لگے سی تھوڑے جواب دا انتظار رہ وے سی سی نویں بھرا سارے چینل کو سبسکرائب کر گھنسن انشاءاللہ مزید چنگی شہری تاری خدمت پیش کرے سن دعائیں یاد رکھے سو اللہ پاک تو کو سارے وسیب کو اپنے حفظ و امان چ رکھے رب سونے دے حوالے سے